Thlabial te lakah thlasung lawi bik a simi Swedi Zimba Jesuh Khrih chuah thla damlalawm tein a kan phanhtertu kan biakmi kan Pathian a min thiang a hmasa bik ah thangṭhat si ko seh. Sunparnak lianngannak le upatnak vialte amah ta si zungzal ko seh. Mini pahra Pathian biatawi chim ding in caan a ka petu mino kan fale nan dihlak cungah lunglawmhnak chim cawk lo ka ngei ti kha amasa bik ah lawmhnak bia chim ka duh. Pathian bia chungah kan rak lut colh ko hna lai i tuzan ah kan dihlak relṭi ding in kaa thimmi Pathian bia cu Mathai angan Mathai thawngṭha angan pahnih a melei ruk a rak si lai herod nih nichuah lei mifim hna nih an ka hlen ti kha a hngalh tikah a thin a hung ngaingai arfi a chuahnak kong nichuah lei mifim hna nih an chim ning khan a caan cu a tuak i Bethlehem khua le a pawngkam i a ummi khua hna chung i ngakchiapa kum hnih ri in a tanglei paoh kha thah dih hna awkah nawl a pek hna. Cun Luka thawngṭha a ngan pahnih. A me hleihnih. Cun hihi nan ca i hmelchunhnak cu a si lai: ngakchia te pakhat kha phuan in an zual i caw rawl einak kuang chung i an thlim kha nan va hmuh lai, tiah a ti. Pakhat cu Hmunghmung nih a relmi Isaiah a ngan pakua a hme paruk chung kha a si lai, ka rak rel ti lai lo, khakha ka rak i rinh lai. Cathiang kan relmi kan dihlak caah Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuzan caan hin a pakhatnak ah Herod siangpahrangpa lungput hi zohṭi hna u sih ti ka duh. Herod siangpahrangpa hi Baibal ca chungah kan hmuh bantukin a tuanbia, a lungput aa dawh lo taktakmi pa a si i zei bantuk minung dah a si ti a si ahcun mithattu a si. Kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah lio ah khan nahchuahnak in a khat i a thinlung a ṭha lo taktakmi pa a si. Jesuh Khrih thah ding in a timh i a thah khawh lo tikah khan kum hnih tang ngakchiapa vialte thah ding in nawl a petu kha ahodah a si Herod siangpahrang pa a si culawng sri loin a thih lai ah hin a kuttang i rianṭuantu tlangbawi upa tampi zong a thah hna tiah amah Herod background an ṭialnak le cathiang chungah fiang tein hmuh khawh a si. Herod siangpahrang pa lungput le ziaza le thil tuah ning hi a hmaan in a dik ko maw tiah ei hal hna u si law a hohmanh nih a hmaan in a dik in a ṭha ko tiah a timi kan um lai ka zum lo. Cutluk in a nunning a ziaza a ṭha lomi pa a si i Jesuh Khrih a chuah lio ah khan vanmi hna an i lawm tukhal hna an i lawm i mi kip lungthin chungah lawmhnak in khamtu bawipa jesuh khrih a chuak lai tiah lawmhnak in an khah lio caan ah khan herod siangpahrang pa cu keimah a ka teitu ding a chuak cang keimah a ka tei lai tiin thinphan alok chung in khua a sa zeitluk in dah a re a theih lai zeitluk in dah a thil a ri lai Ninni ah zumtu nang le kei zong Herod siangpahrang pa bantuk in nahchuahnak ziar ngaihnak kan ngei ve sual maw? Herod siangpahrang pa bantuk in mithattu kan si ve sual maw? Herod siangpahrang pa bantuk in hriamnam i lak i mithah lawng khi mithah a si lo. Mithah timi hi a phunphun in a um i cu chung ahcun kan biachim kan holhrel zong in mithah khawh asi kan ruahnak zong mithah khawh asi kan tuahsernak zong in mithah khawh asi kan biachim kan holhrel hna hi mi ngaihchiatnak mi mitthlitlaknak a chim a relmi kan si sual maw kan ruahnak hna hi mi a that khotu ruahnak thalo a ngeimi kan si sual ve maw kan tuahsernak hna hi mi fahnak a petu a si sual maw tu hi kan nunnak ah ruah ngai ngai a herh i Herod siangpahrang pa kha Jesuh Khrih thah ding in a timh lio ah khan aa nuam lai tiah nan ruat maw? Aa nuam hrimhrim lai lo, zan zong ah a it lai lo, chun zong ah a rawl eika chung a pil hrimhrim lai lo. Nihin ah vawlei uktu bawi siangpahrang ka si i keimah a ka teitu ding keimah nakin mi nih an conglawmh hnga dingmi mi nih an thangṭhat hnga dingmi mi nih an upat deuh ding hnga dingmi pa hi zeitindah ka thah khawh lai tiah chun zan hlan in khua a ruat ko lai a nunnak ah nuamhnak a um hrim lai lo cu ve bantukin thil ṭhalo a chimtu a ruattu hna a tuahtu hna nun ah zeitik hmanh ah nuamhnak a um bal lo an nun ah Lungretheihnak khuaruahhar vansaan nakin an um zungzal. Kan chungkhur khar ah dam kan duh i kan fale hna thluachuah hmuhter kan duh hna i cun kanmah pumpak zong taksa ah thlarau ah a dammi si kan duh ahcun mi cungah biaṭha chim hna usih ruahnak ṭha ngei hna usih tuahsernak ṭha ngei hna usih timi zong kha Herod siangpahrangpa lungput in chim ka duh i Herod siangpahrang pa nih khan Jesuh Khrih a rat lio ah khan hmunhma a pe maw? A pek lo. Jesuh Khrih kha a rat lio kan hmunhma rak pe sehlaw nihin ni ah hin Herod siangpahrang pa hi mithattu pa, mi mitthli tlaktertu pa, miṭhalo pa ti auh a si hrim lai lo. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih kha hmunhma a rak pek lo ruangah nihin ni tiangah mithattu pa mi mitthli tlaktertu pa mi ṭhalo pa ti au a si i atu zan tiang zongah kan chimmi hmailei zongah donglo le catlo in an chim hnga dingmi a si hi vawlei ahin ahohmanh a nung zungzal dingmi kan um lo a thi te hnga dingmi lo te kan si cucaah cun vawlei cung caan tawi te kan nun chungah hin thil ṭha tuah hi i zuam hna usih kan thih hnu ah ṭhatlonak lei in mi nih rak chimmi si loin kan thih hnu tiang zongah kan tuanbia kan sining aa dawhmi chimmi si hi i zuam hna u sih timi kha tuzan ah hin chim ka duh cun Herod siangpahrangpa bantukin hin ahin kan thinlung puttlang a sang tukmi kan um rih ahcun kan thinlung puttlang a sangmi ṭhum i zuam cang hna usih hera siangpahrang pa bantuk in nahchuahnak thinlung nih ziar ngaihnak lungthin nih kan nunnak a uk rih asi ko ahcun cu kan nunnak zong cu hlawt khawh i zuam cang hna usih midang caah thilrit midang caah rethei a chuahtertu kan si rih a si ahcun cu zong cu hlo cang hna si tiin Herods siangpahrang pa nun in chim ka duh Jesuh Khrih lungput tah zeidah a si ti ahcun siangpahrang a si van sunparnak vialte kaltak in a niam bik chawrawl einak hmun ah a rak chuakmi Pathian Fapa Jesuh Khrih a si apa nih hin zei ruang ah dah a niam bik chawrawl ainak hmun thangmang ah hin a chuahter ti si ahcun vawlei cung mi vialte nih anun hi rak cawng te hna se vawlei cung mi vialte nih anun hi rak i zoh chun te hna se ti in a niam bik chawrawl ainak hmun ah a chuahter cucu toidor nun a kan cawnpiak mi a si mirum kan si ah sifak mi kan si ah ahohmanh cawrawl einak hmun ah a chuakmi kan um lai lo innte ah a chuakmi lawngte kan si lai sihmanhsehlaw zeizong vialte a tuah khotu zeizong vialte cungah nawl a ngeitu pathian fapa jesuh khrih hi zeiruang thengte ah dah cawrawl einak hmun ah hin a chuah timi hi tukum christmas ah hin ruat ṭi hna u sih ti ka duh Christmas timi hi zeidah a si tiah i hal hna u si law minung tam deuh nih cun Jesuh Khrih chuah ni, Jesuh Khrih chuah thla tiah kan ti ko lai. Cu zong cu a hmaan ṭhathiam. Sihmanhsehlaw cu nakin a sunglawi deuhmi, aa dawh deuhmi biafang cu Jesuh Khrih a chuak i misual mi vialte te kan caah khamhtu fapa pek kan si ti hi zumtu hna kan caah khanak in a sunglawi deuhmi le khanak in aa daw deuhmi bia a um ti lo zeitluk in dah a ṭhat i Jesuh Khrih nih a ratpimi a chuahpimi hi zeidah a si Jesuh Khrih nih a chuahpimi a ratpimi hi dawtnak remnak daihnak le toidornak hna an si Nihin ni ah nang le kei tah Jesuh Khrih nih a ratpimi dawtnak, daihnak, remnak, toidornak nun kan nei cang maw? Kan neih rih lo ahcun tukum Christmas thawk in a tukum thawk in midang cungah dawtnak kan ngeih khawh lomi dawtnak ngeih i zuam cang hna usih. Midang cungah remnak kan tuah khawh lomi kha remnak tuah khawh i zuam cang hna usih. Midang cungah toidornak kan neih khawh lomi kha ngeih khawh i zuam cang hna usih tiah chim ka duh fawn. Cun Jesuh Khrih a nun nih zeidah a kan cawnpiakmi a si ti ahcun midang nun va hrawmh khotu, midang nun thil midang thilrit a chang khotu, midang nun a theithiamtu nun hi Jesuh Khrih nih a kan duhpiakmi a si. Tuzan caan ah Bitlang kom in chim ka duhmi Jesuh Khrih kong hi tam deuh chim ka duh na tein a caan ka lonh ahcun minong pawl nih hmai hmailei ah an ka fial ti lai lo caah khan cavial in cun si rih seh law bitlang kawm in chim ka duhmi cu Herod siangpahrang pa bantuk in thinlung ruahnak ṭhalo kan ngeihmi vialte hlaw in Jesuh Khrih nih a kan duhpiakmi nun ah kal cang hna u si tiin Pathian bia tawi tein chim ka duhmi a si Pathian bia kan chimmi kan dihlak caah Bawipa nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh